ул кызлар аны бер хатын кызга да кичерергә язмасын хыянәт ул беләсезме менә һавада ис кебек ул йөри менә син аны сизәсең әйе сизә бит ул хатын син аны әйе исбат итә алмыйсың ул менә йөри син аңа әйтәсең әй бит ул әйтә син нәрсә сизүләр мәләсе сизүләр мәләсе шуннан бу хатын миңа әйтә Урысчалап әйтә, отпустите его, мы друг друга любим. Представляете? Ну, бу кино булган бу. Шуннан соң Аяз чыкты да, менә шулай бер кулы белән мине кочаклады, бер кулы белән сыпыра инде, сыпыра күз яшьләремне сөртә. Мин шул вакытта айнып киттем. Минем әни 24 яшендә Үзбәкстаннан аерылып кайтып, ике бала белән кияүгә чыкмыйча бөтен гомерен безгә багышлады. Шушы бер адәм вактыгын минем әйтәм, аяк астына салып таптар өчен үстердеме? Син мин әйтәм, нишлисең, үзем әйттем. Син бит әнә нишлисең? Һәрвакытта да хыянәт турында сүз чыкса, мин һәрвакыт иң беренче уй башыма үтә, бу хатын-кызны үтерә торган әйбер дип әйтәм. Чирләтә дә түгел, диваналандыра да түгел, менә үтерә торган әйбер. Бала туарга бер 2-3 ай вакыт калган иде. Миңа шалтыратып әйттеләр, әй бит, синең иреңнең бүген кызы туды, диделәр. Син беләсеңме соң, син, синең бу никахың, синең өченче хатын булып барачагыңны? Минем шок, мин түні бойы жыладым. Менә хәзер әйтә аласың сез Зәмирә. Әйдә, әйтә әле менә безнең тамашачыларга дивана булганмын дип. Дивана булганмын, әйе, дивана булганмын, җыламагыз, үтә, үтә.

Дуслар, бүген хыянәт хакында сөйләшәбез. Хыянәттән соң тормыш нәрсә май китерә, ничек моны узырга һәм аннан соң тормыш гомумән бармы? Иң кызыгы, нәрсә мине шаккаттыра, кызлар, э, соңгы бит инде тикшеренүләр моңа кадәр ир-атларны полигам дип әйтергә яраталар иде, шулай бит? Аларга Ир-атлар кирәк. аларга кирәк, алар полигам, Күп ә хат- кирәк. ә Һәм хат- төрле кирәк. Төрле, ә хатын кызлар без моногамнар, шуңа күрә безгә кирәк түгел дип. Һәм соңгы тикшерүләр нәтиҗәсендә Нинди нәтиҗәгә киләләр? Ирләргә дә, хатын-кызларга да бер тигез кирәк. Димәк, ирләр дә, хатын-кызлар да бер төрле полигам. Ә ни өчен ничек уйлыйсыз, ир-атларны әле дә аерып аклыйлар дип әйтимме соң? ничектер күбрәк гафу ителә кебек. Әллә мин Ирләргә ярый диләр, име? Әйе. Хатын-кыз күзем булганлыкта, ә ират менә без эшләгән, менә үзләре эшләгән иратлар, үзләре эшләгән әйберләрне хатын-кыз эшләсә, мәңге кичерми ират. Китә дә бара малай башын күтәреп. Миша айтып йөргән. Менә безгә бәлки комментарийларда язырлар әле, ир-атлар кичерәләр микән, юкмы? Ә мин шундый сүз ишеткәнем бар, кызлар. Менә ирләргә гел төрлелек кирәк име? Төрлелек кирәк. Ә хатын-кыз иң яхшысын тапса, ул туктала, диләр. Менә дөрес микән ул, юкмы? Иң әйбәт ирне тапса, Аңа аннары бүтәннәр, башка ирләр кирәк түгел. Әйтәм, тәлгать, тәлгать, күрә утырасың. Кызлар, менә... Шулай иң яхшысын таптым.
Хәр кешегә дә үзенең иң яхшысын табырга насыйп булсын. Шул ук вакытта, моның бит әле тагын икенче ягы да бар. Гомумән, гаилә институты бетә дигән сүзләр йөри бит инде һәм еш кына әйтәләр, төп безнең шушы Сәбәп ул да булса генистик установкалар диләр. Менә рәхәт булса яшим, рәхәт булмаса китәм. Әйтик, хатыны декретка узганчы рәхәт булды бит инде. Ә аннары декретка узгач ниндидер проблемалар, башка нәрсәдер кәефе юк, ные юк, иратка ниндидер үзенә акланырга сүзләр бар кебек. Һәм монда бит гаилә инсты безнең җимерелә дип әйтеп булмый. Бу һәр кешенең үзенең бары тик сайлавы түгелме соң, кызлар? Бары тик һәр кеше хатын-кызлар да, ир-атлар да үзләре сайлый. Әйе, осознанный выбор. Читкә барыргамы, юкмы, ул вәгъдә биргән вәгъдәсенә тугры каламы ул, юкмы, үзенең сайлавына тугры каламы ул, юкмы. Ну, сәбәбе бар бит аның, Венера, ни өчендер китә бит ул. Башта бит алар сөйләшкәннәр, имә, ничек сөйләшәсең? Нидер сөйләшү бар, менә егет белән кыз арасында, хатын белән ир арасында безнең мөнәсәбәтләр ничек була, җенси мөнәсәбәтләр ничек булачак? Син башка якка бара аласыңмы, юкмы, син барып килә аласыңмы, юкмы, кемдер аны кабул итә, кемгәдер шулай рәхәт, шулай яшәү име, ә кемгәдер ул ярамый, ярамый. Мин менә Ну, рамкаларга үзе Ничегенде куя инде Зөлфия кеше. кияүгә чыккан Юк.
вакытта һәр кеше мин сине сайладым, мин синең белән ахыргача барырга әзер дигән сүз түгелме соң инде ул Менә гомумән? хыянәт итү ул нәкъ шушы сөйләшүне, шушы киләш- килешүне бозу дигән әйбер. Хыянәт шул ул, дип уйлыйм. Димәк, бер як бозырга уйлаган. Уйлаган, бозган. В одностороннем порядке.
Сөйләшүне, килешүне бозган.
Алар менә болай яшәргә тиешләр иде. Һәм бер тапкыр әгәр дә алар үзләренә шундый рамкалардан чыга алалар икән, һәм күрмиләр дип итәләр икән, инде дәвам итәләр шул нәрсәне. Һәм бит аннары аның сәбәбе бар, аны белергә кирәк. Менә психологлар әйтә, хыянәт булды икән, имә, син бер тапкыр кичергәнсең икән үз партнерыңны.

Сораганнар ирләрдән һәм хатын-кызлардан, сезнең ирегез йә хатыныгыз сезнең хыянәтегез турында белмәсә, сез хыянәткә барыр идегезме, юкмы дип. Ничә процент ирләр, ничә процент хатын-кызлар җавап биргән, нәрсә дип уйлыйсыз? 80 процент ирләр һәм 70 процент хатын-кызлар. Әмма ләкин психологлар әйтә, хатын-кызлар алар хәйләкәрлек, Алар җавапны яшергәннәр. Шул ук 80 процентка менергә мөмкин хатын-кызның җавабы, ирем белмәсә, мин хыянәт итер идем дигән әйбер. Аннары соң бит әйтеп булмый, менә алда нәрсә булачагын һәм мин дә шулай итә алырмын бәлки дигән нәрсә юкмы сездә? Менә кем белгән алга таба, может, миңа да шулай кирәк булыр. Мин, конечно, бу нәрсәләргә гел каршы чыктым. Миңа андый нәрсә ошамый, теге хыянәткә каршы чыктым. Үзем Нинди рамкаларга кертәм мин үземне теге Бу кешедән хатын аралаша кызлар өчен иң башласам тагын.
куркыныч хәл бит инде ул.
Ләкин теге киләчәктә э, я так не сделаю дип әйтеп булмый. Никогда не говори, никогда дип әйтәләр бит. Алла Мен сакласын, миңа гел конечно. кызык булды, ул табигатьтән бирелгән ул шундый холыкмы ул? Әмма ул теге тәрбия белән кергән әйбер микән ул менә шундый төрлелек эзләү име? Ә, Ул төрлесе кызык бит. төрлечә Бар әле. бит бик шундый тәрбияле ирләр, Ышанычлы булу.
ышанычлы ирләр име?
Однолюб диләр аларны. Әйе. Иә, иә. Менә алар тугры хатынна тугры бер хатын-кызны күрәләр, яраталар. Калганнарын да күрәләр. Калганнарын да бәялиләр.
Күрәләр матурлыкны күрәләр, әмма дә ләкин бер кайчан да хыянәткә бармыйлар. Әйе. Потому что вакланасылары килми пычранып йөрүчеләр килми дип уйлыйм мин. Үзенекенең кадерен белә.
Кадерен белеп, үзенекеннән дә гел яхшырагы юк. Әле җирәнү дигән әйбер бар. Нәрсәгә миңа чит кеше, үземнеке бар бит дигән әйбер. Кызлар монда бит әле бәлки ул һәр кешенең үз-үзен белмәвеннән торадыр. Димәк, кеше үз-үзе белән шул дәрәҗәдә гармониядә түгел. Ул үзенә ни кирәген белә дә, менә бу кирәк, ә юк, бу кирәк икән, бу кирәк икән. Һәм гомумән хәзер бит психологлар, элек бит Дон Жуаннарны шул кадәр дәге алар турында әсәрләр язалар иде. Ә хәзер психологлар аларны жәлләп нәрсә дип әйтәләр? Бу бары тик Һәрбер хатын-кыз да үзенең әнкәсен эзләүче ир-ат диләр. Ул һәм иң парадокс нәрсәдә, ул аны бер кайчан да таба алмаячак. Чөнки бер кеше дә синең монсы әнисенең бу карашы, әнисенеке, монсы әнисе кебек пешерә, монсы фәлә, ул эзли, эзли, эзли һәм ул аны бер кайчан да таба алмаячак. Ә иң кызыгы, ул бер кайчан да үзенең чын хисләрен дә белми, чөнки ул үзенә нәрсә кирәген белми. Ул бары тик хаман әнисе белән мөнәсәбәтләрне бетерә алмый. Менә шуның турында да бүген сөйләшәләр. Бәхетсез, мескен кешеләр.
Кызлар, ә, нәрсә генә булмасын, хыянәт белән очрашкан хатын-кызлар, хәтта үз балалары да кирәк түгел. Менә дөньяларын оныталар, алар шул дәрәҗәдә тетрәнәләр, упкын га эләккән кебек хис итәләр һәм тормышны дәвам итергә әзер түгелләр күбесе. Бу темага безнең чакырылган кунагыбыз, менә безнең урындыгыбыз инде аңа әзер. Һәм Ул аеруча без- тәвәккәл. Һәм Чөнки безнең шушы ф- тапшыруыбыз бик күп хатыннарга файдалы булыр дип өметләнәбез. әгәр Чакырабыз тәвәккәл кунагыбызны. кунагыбызны көтеп калабыз, икенче өлешкә күчәбез.
30, 40, 50.
Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Әлеге клиниканың Россиядә һәм Урта Азиядә 9 филиалы уңышлы гына эшләп килә. Ә күптән түгел Казанда балалар өчен махсус офтальмология үзәге ачылды. Биредә тәҗрибәле табиб-офтальмологлар, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган табиблары, медицина фәннәре кандидатлары эшли. Ноль яшьтән алып комплекслы диагностика, күзлек һәм төнге линзалар сайлау, кылыйлыкны төзәтү, аппарат белән дәвалау да каралган. Смотри клиникасы балалар күзләренең сәламәтлеге турында кайгырта. Утыз, кырык, илле. Дуслар, икенче өлешебезгә күчәбез. Бүгенге йолдызлы кунагыбыз гади йолдызлы кунак кына түгел, ул безнең әле бик тә кыю кеше, чөнки әлеге темага килеп сөйләшергә җөрьәт иткән кешеләр, минемчә, күп булырга мөмкин түгел. Кыю кыю.
Чибәр ханым, искиткеч артистка, энергетически шуның хәтле тулган, рәхәт кеше. Журналист, җырчы, алып баручы, бизнес-вумен Замирә Рәҗәпова Куприянова. Хуш килдең!
Хәерле көннәр, исәнмесез. Исәнмесез, кызлар. Сезнең компаниядә булуыма мин бик шатмын. Бик яратып күзәтеп барадыр идем, һәм инде миңа да шушы бәхет насыйп булды. Хәерле көннәр сезгә. Хәерле көннәр.

өскә чыга. Бала да кирәк түгел, үзе дә кирәк түгел. Бер нәрсә кирәк түгел, дөнья бетте, упкынга төшкән кебек хис итә хатын-кызлар. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың син моны?
Менә э, тапшыру башланганда син әйтеп үттең бит инде четерекле тема дип. Ул четерекле була шул вакытта, әгәр шул моментында, шул халәттә бик четерекле, чыннан да. Ә менә җөрьәт итү, җөрьәт итмәү дигәннән, ул хәзер минем өчен четерекле тема түгел. Минем өчен инде ул үткән этап һәм мин ул турыда бик тыныч сөйли алам. Ни өчен менә шушы хәл? Һәр вакытта да хыянәт турында сүз чыкса, мин һәрвакыт иң беренче уй башыма үтә, бу хатын-кызны үтерә торган әйбер дип әйтәм. Чирләтә дә түгел, диваналандыра да түгел, үтерә торган әйбер. Йөрәгең тибә, син йөрисең, ләкин син инде үлгән кеше кебек, менә тере түгел син. Исән. Тере түгелсең, син менә теге яшәмисең, Син бары тик менә синең җаның бар, син гәүдәң йөри, ә ләкин үзең син яшәмисең. Ни өчен шул дәрәҗәдә? Бу иң беренче чиратта, әлбәттә, кеше өчен никадәр генә әйтәләр бит психологлар да, беренче урында сез үзегез булырга тиешсез, икенче урында ирең, балаларың, шулай дип әйтәләр. Һәм юктан гына әйтелми бит ул. Беренче урында кешенең барыбер үзе беренче урында тора. Һәм менә шушы хыянәтне кичергәч, Кеше, иң беренче чиратта, үзендә кимсенү тоя, кимсенү. Сине кеше буларак кимсетәләр, сине кемгәдер алыштыралар. Беренчедән әйтеп китерә кирәк, син хыянәт кичергән кеше, хәзер түгел инде, бу күптәннән булган. Күптән инде, шулай булса да. Унбиш ел элек булган хәлләр инде болар. Икенчедән, менә шул әле менә шушы хискә күчкәнче, ул нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың? Ул шушы шашынып яратудан, менә син яраттың, ә синең хисләреңне, алыштырдылар, си, аның кадерен белмәделәр, сине таптадылар. Ул шуның белән бәйлеме? Я булмаса, минем белән бу хәл булырга тиеш түгел иде. Мин тырыштым, минем өметләремне акламадылар. Я булмаса, кинәт булдым ул хәл.
Әмма ләкин ул ни? Кызлар, беләсезме, ул хыянәт, ул ир белән хатын арасындамы, ул дуслык арасындамы, ул бары хыянәт. Менә мәсәлән, дустың бар икән, син син бит шашып яратмыйсың, әй бит, ниндер ышанасың. Бу иң беренче чиратта ышаныч. Э, бу кешегә син шул кадәр бөтен менә ир булган очракта син аңа э, кызлыгыңны яшьлегеңне беренчедән синең әниең багалма кебек кадерләп үстергән син аңа тапшырган син әниеңнең дә хезмәтен егерме ничә ел буена багалма кебек үстергән баласын әйе тәнең бөтен җаныңны тапшырасың да әйбит гомереңне тапшырасың әйбит аңа бала табып бирәсең күпме тугыз ай менә интегүләр ашай бит ул бит инде Ансы инде бүтән хатынкыз белә. Һәм шулай ук сиңа әйтәләр, кара әле, син миңа ошамый башладың, мин сине алыштырам икенче кешегә. Синең бу э, бүтән әйберләрең, яшьлегең, кызлыгың, бала табуларың, әниеңнең 27 ел, мин 26-да кияү чыктым. Хезмәте, э, беләсеңме, менә шушы кеше белән чагыштырганда берни түгел, чүп. Менә бу кеше, э, менә мәсәлән, минем э, канәгать хисләрем кадерлерәк миңа дигән сүз бит ул. Бөтен бәяңне. Ә менә берәр тапкыр э, үз гомеремә теге уйлап караганым булдымы синең менә шундый хис, ну, уй килгәне булдымы, что менә сиңа хыянәт итәргә могутлар дигән теге. Ничек дип әйтим соң?
Беләсең, бу вакытта мин барбер 27 яшьтә кияүгә чыксам да, э, мин барбер яшь идем. Менә хәзерге вакытта мин аңлыйм, теләсә кемгә хыянәт итәргә мөмкиннәр һәм нинди генә мәхәббәт булмасын. Гарантия э, юк.
Гарантия юк. Беркем дә э, Аллаһ Тәгалә генә белә, әй бит. Кайчакта менә без хәзерге менә 15 ел бит инде Максим белән яшим. Әлхәмдулиллах, мин үземне бик бәхетле, матур гаиләдә яшим дип уйлыйм. Максимның мәхәббәтен тоеп яшим. Һәм кайчакта миңа хатын-кызлар, э, хатын-кызлар яза, беләсезме? Әйбит. Э, үтә кызыл тиз уңа, менә күрербез әле, карарбыз әле нәрсә булырсын. Әйбит. Бик сөенеп йөрмә, сиңа тагын киләчәк әле. Э, кешеләр көтеп утырган кебек, әйме? Хатын-кызлар яза бу әйберне, әйбит. Хатын-кызны яратмый.
Бәхетсез хатын-кызлар яза. Шул вакытта мин әйтәм, мин әйтәм, э, мин гарантия бирә алмыйм, гел шулай дип әйтәм. Бәлкем сез хаклыдыр да. Бәлкем үтә кызыл уңар да ул, Аллаһ сакласын, әй бит. Беркем дә бер әйбер әйтә алмыйм. Чөнки мин беренче никахымда кияүгә чыкканда да шушындый хәл булыр. Мине 2 ел яшәгәннән соң, 2 ел да түгел яшәгәннән соң, мине алдарлар дигән, хыянәт итәрләр дигән уй миндә булмады. Хәтта хәзер мин ул вакытларны әйләндереп-әйләндереп карыйм да, бу хыянәт, беләсезме, мин кияүгә чыкканчы ук башланган. Хәзер мин сезгә бер әйберне әйтәм, чөнки мин Аяз белән э, көмәнле вакытта э, бу октябрь айы идеме соң? Октябрьмы, ноябрьмы мин хәтерләмим инде. Аяз февральдә туды. Сез күз алдына китерегез, бала туарга бер 2-3 ай вакыт калган иде. Миңа шалтыратып әйттеләр. Әй бит, синең иреңнең бүген кызы туды диделәр. Кызыңа китерәсезме? Ә син ышандыңмы?
Ә син авырла.
Әгә. Мин авырла.
Шуннан валлах истемдә Аллах. Мин менә шулап та кызы туды. Минем каз тәннәрем чыкты кызлар хәтта. Сез күз алдыгызга китерәсез. Ә син теге э, караман доказательстволар эзләмәдең, үзеннән сорамадың. Юк, юк.
Э, мин барлык юк кыз туасы мин белмәдем дә, әй бит. Чөнки минем э, кияүгә иртәгә никах дигән көнне, әй бит. Мин белдем, аның беренче түгел, икенче хатыны да булганлыгын белдем. Ул хакта белмәдем. Без өч ай очраштык та тизне кияүгә чыктым да. Ул да бала көткән име? Әйе. Шул вакытта шул вакытта ул бит инде димәк, э, димәк бит инде бәби көткән ул хатын. Мин иртәгә никах дигән көнне кич көне Чаллыда без минем сеңлемнәрдә, э, сеңлемнәрнең кайнаналарында инде иртәгә никахка әзерләнәбез менә шулай. Һәм ул миңа әйтә, миңа, ә, юк, миңа хәбәр иттеләр. Син беләсеңме соң, син, э, синең бу никахың, синең өченче хатын булып барачагыңмы? Минем шок, мин төне буе җыладым. Ә минем беренче уем, ха, мин ничек инде хәр никахны туктатам инде? Мин ничек инде хәр авыл халкы, мин бит инде вакытта э, телевидениедән тамашачылар белә, э, мәдәният дөньясында дигән тапшыру гөрләп барган вакыт, мин хәзер ничек итеп әйтәм инде хәзер кияүгә чык, кияүгә чыгарга бер теләгем дә калмады. Хаман кеше өчен кайгырабыз менә, кеше өчен кайгырабыз. Ә син аның белән сөйләшәсеңме соң болар турында? Мин бит үзем генә, ул бит минем янымда түгел бит. Иртәгә никах дигән көн янымда түгел бит ул минем, беләсезме? Сөйләшеп булмый моның белән. Сөйләшеп тә булгандыр инде. Сыназ мин әлбәттә сөйләштек инде. Ул никахта да теге ничектер кәефсез генә бит теге шатланып, сөенеп кияүгә чыгу булмады ул, беләсезме? Менә иртәгә никах дигән көнне мин беләм аның хатыны булган. Шуннан соң мин Хәер, бөтенесен хәтерләмим, ул бит инде ул хәлләр унҗиде еллап вакыт үткән бит инде, әйбит. Аңлашылды инде. Син аннан сорарга җөрьәт итмәдеңме соң, курыктыңмы? Белмәдем мин аны барын ничек инде. Аннары менә никах булды икенче көнне. Ул әйтте, әйе бар диде. Әйе, бар диде.
Кызлар, бер кеше дә бу хәлгә беркайчан да әзер була алмый. Һәм ничек дөрес эшләргә, бер кеше дә безне карап утыручылар да әйтә алмый. Тегеләй эшләргә кирәк иде, болай эшләргә кирәк. Беркем дә белми. Хәзерге акылым белән мин әйтерим инде, ой, Замира, сиңа туктатасы калган, кияү чыгасың хәзерге акылым белән. Хәзер тамашачылар да хәзер меңләгән фикер киләчәк, сиңа кияү чыгасы калмаган, алай булмады ул, болай булды. Белә торып Әйе, ул секундтаймы, белеп булмый. Табын әзер, кунаклар чакырылган, әй бит, бөтен әйбер билгеле. Уңайсыз кеше алдында. Уңайсыз кеше алдында, әй бит.
Нәрсә булса булыр диеп чыккан, кияүгә чыккан. Менә хыянәт ул шул вакытта ук башланган, менә беләсезме?
Син башка кеше булгансың, Зәмирә. Әйе, менә син бүгенге хәлеңдә булса, син андый әйберне даже не допустила бы абсолютно, понимаешь син? Әйе, ә мин хәзер кеше... син бүтән кеше булгансың. Әйе, ә мин вакытта менә 30 булган миңа, 45 булмаган миңа.
Ләкин ул заманда әле сүз дә әйтә алмагансыз. Әле менә хәзер әле яшьләр бар сүз әйтә. Акча да юк.
Кая барырга да белеп булмый.
Никах дигән әйбер, ул шундый изге нәрсә. Син гомергә бер генә тапкыр була торган әйбергә Утырасың табын артында, әйме? Әйе. Зәмирә, синең хәлең ул галәмәт. Мин аны күз алдыма да китерергә куркыныч. Әйе. Менә Ходай Тәгаләдән догалар укыйлар, әйме? Сезгә ул никахны бит күкләрдә укыйлар, диләр башта, әйме? Аннары гына җирдә булыр, диләр. Әйе. Ә син шундый кушылган хисләр белән эчеңдә, син ничек, әле бит аннары син балага узгансың. Үзем риза булам. Юк, кияү чыкканда мин әле бала узмаган идем.
Юк, майда, майда, әйе. Син бит аны белеп, аның хатыны бар дип белеп, син бәбигә узган, димәк, аны шул хәтле нык булган синең мәхәббәтең ул кешегә. Син аңа риза булгансың. Миңа ул вакытта бөтен менә туганнары да, аның беренче хатыны белән начар булды яши, икенче хатын, эй, ул бер мимолетный гына, шундый узгынчы гына булды. Юк, юк, менә Э, Яры бөтен шулай ди инде. Бер хатынлаша. Ышанасы килә бит шулай бергә. Менә хәзер син белдең әлеге хәлне.
Э, ярый башта инде теге никахта берничек тә әле үзгәртеп булмый инде. Инде балага узгач, син бала табас, көтеп торасың. Шушыны белдең. Аннары нинди этаплар узырга туры килде сиңа? Менә белгәннән соң хатын кыз алга таба яшәр өчен баланы табырга кирәк бит, үзен карарга кирәк. Нинди этаплар уза? Менә әйтә башладым шушы фикерне, ышанасы килә гел яхшыга. Кыз бала, кыз булып кияүгә чык, бәбигә уз әймә, гаиләне сакла сикелә. Мин үзем әтисез үскән кеше. Менә мин әтисез үстем, әй бит. Э, гомер менә без э, әни безнең э, аерылып кайтканда Үзбәкстаннан әтидән, миңа 3 яшь булган сеңлемә яшь ярым тирәсе, шул тирә булган инде. Менә сез күз алдына китерегез, әй бит, 3 яшь ярым булган инде миңа, әле дүрт тулмаган. Менә күз алдына китерегез, мин гомер буена әтисез үскән кеше. Э, үзең бәбиең булгач инде, әлбәттә, баланың әтисе белән үстерәсе килә, гаилә белән яшисе килә. Чөнки мин бу гаиләне сакларга тырышмадым түгел, тырыштым. Мөмкин кадәр бөтен э, күбе бергә күз дә йомырга туры килде инде мин хәр барсында сөйләмим инде анда э, хыянәт турында гына сөйләшәбез. Хыянәттән соң да әле Син бу кеше белән әле калгансың, әле Әйе, сакларга тырыштым.
Мин шул кадәр гаилә белән, ирем белән, бала белән, баланы әтисе белән яшисем килде. Чөнки гомумән безнең бит халык дип әйтимме соң, җәмәгатьчелек ул таләп итә. Син бит зирәк булырга тиеш. Зирәк хатын ул нәрсә бездә? Зирәк хатын ул түзеп яши торган. Түзәргә тиеш. Һәм синең зирәк хатын буласың килгән. Юк, аннан да түгелдер инде, андый ситуациядә теге булмагач нишләргә белмисеңдер ул. Кызлар, беләсезме, әле дә булса миңа, әлеге көнгә кадәр миңа социаль челтәрләрдән Тамашачылардан шундый сүзләр килә, әй бит. Менә миңа язалар инде, син үзең шундый булгансың, син үзең әйбәт хатыннан ир китми, син үзең менә э, шулай җиткергәнсең шушы халәткә әйбәт. Әйе, нигә син бердә алайса Максны шул халәткә җиткермисең соң, менә аны яратып кына торасың. Димәк, син үзең Беләсеңме, кызлар, мин һәрвакыт әйтәм, мин улыма да әйтәм, беләсеңме, әйтәм, э, Аяз белән сөйләшәбез инде без, Амрагөл сөйләшәбез. Улым, мин әйтәм, һәрбер начар гамәлгә аклану табып була. Мин әйтәм, беләсеңме, юриспруденциядә, мин әйтәм, күпме әшәке гамәлләрне адвокатлар аклыйлар. Бу гамәлдә дә акларга була һәр очракны да. Ләкин кеше үзе генә шушы хәлдә калган кеше генә белә, акның ак, караның кара икәнен. Менә шушы хәлдә калдың син хәзер. Аннары шушы хисләр белән нәрсә эшләргә кирәк? Яшәргә кирәк бит, үзеңне җыерга кирәк. Син упкын астында Менә беләсезме, менә бу э, беренче ишетүләр әле кулдан тотмаган бит инде ул, әйме. Ул кызлар аны бер хатын кызга да кичерергә язмасын. Хыянәт ул, беләсезме? Менә һавада ис кебек. Ул йөри. Менә син аны сизәсең, әйме. Сизә бит ул.
Хатын кыз сизә. Син аны исбат итә алмыйсың.
Ул менә йөри. Син аңа әйтәсең, әйбит. Ул әйтә, син нәрсә? Җүләрме лә син? Син җүләрме лә? Син хыялландыңмы лә? Син уйлап чыгарасың. Дәлилләрең юк һәм син аңа исбат итә алмыйсың. Һәм син бит дивана булып каласың. Юк, әле андый вакытта бит әле организмдагын итә башлый. Менә ниндидер э, авыртулар, нәрсәләр чыгара башлый, ниндидер нәрсәләр шунда. Мин авыртуларны сиземләү... сизмәдем, әй бит. Ул мөнәсәбәтләрдә, ул әйме. Ничектер э, салкынлык та бар ул, әйме. Ниндидер Синең гамәлләреңнән гел гаеп табу башлана, әй бит. Ә, бу бит кызлар, гомумән алганда бит әле әйтәләр, иң беренче шушы аның хатын-кыз ничек аңларга мөмкин аңа, мәсәлән, ире хыянәт иткәнен? Ул сиңа бәйләнә башлый. Һәм психологик яктан ул үзен аклый икән. Менә ул менә Яхшы әзерләми.
Менә нидә бик чиста түгел.
Менә монсы болай ятмый. Тегесе чагыштырып карый теге хатын беләнме? Чагыштырып карыймы? Үзен аклый. Менә ул шушындый яхшы булмаганга мин аңа икенчене эзлим. Чөнки ул менә не до, аңлыйсызмы? Әзрәк кенә менә. Ул үзен шулай иттереп аклана. Үзе алдында үзе. Үзе алдында.
Шулай. Әгәр дә сезгә кызлар, әгәр дә сезгә Ирегез, сөйгән ярыгыз тиктомалдан бәйләнә башлый икән, бу Гаеп таба башлый.
Димәк- Анасы янына кайтсын!
Димәк, бу ниндидер сигнал дигән сүз. Аннары Да. соң башлана шундый э, механик шундый э, гамәлләр, телефонда кодлар барлыкка килә. А. Үзе белән чүп түгәрә чыкканда да телефонны тотып чыгып китә торган гамәлләр, әйме? Ә хушбуйлар барлыкка килә, көненә биш тапкыр душ күрүләр, эчке киемнәрне алыштырулар башлана. Яңа киемнәр алу. Моңа кадәр андый әйбер булмаган һәм кинәт кенә нәрсәдән? Ой, кызлар, сез мине куркытасыз. Менә кичә, кичә минем Тәлгать ике мәртәбә душка керде. Юк, кызлар, без Тәлгаткә гел менә киемнәрне бергә ала идек. Ул киңәшләшеп ала иде миннән киемнәремә. Менә хәзер монда сөйлим инде, потому что мин вәгъдә бирдем, бөтенесен сөйләп барырга, дип. Ул куркыныч әйбер түгел. Сез миңа хәзер әйтегез, мин җүләрләнәмме? Кичә без өйгә кайттык, Тәймә, минем Тәлгатьтең яңа чалбар, яңа джинсы. Ә ул күптән инде иске джинсы белән йөри иде, ул вообще киемгә игътибар итмиме? Ә монда яңа чалбар. Киңәшләшмичә алган, фотолар да җибәрмәгән алгандайме? Ә без бит бергә киемне бергә ала идек. Ул матурын кара әле, менә бу килешәме миңа? Бу чалбар ничек утыра миңа? Моны алыйммы, юкмы, төсе ничек дип, мин кирәк идем ул вакытта име? Ә мин кичә кайттым да кич белән, без өйгә керәбез, Бусагадан атлап керә Талгат, ул шундый матур, аның яңа чалбар, күлмәк, ул ниндидер шундый сиңа әйтмешли хуш исләр, хушбуй исләр. Минем ирем матур, понимаешь? Ә ул минем белән киңәшләшмә эчә алган шушы чалбарын. И шушылай бер минем йөрәгемә кадалды. Тырный башлады. Әйе, мин әйтәм, әйтәм, ә син нишләп, син үзең генә алдыңмы? Әйтәм, ә нишләп син миңа фото җибәр, син ничек? И мин сизәм, что мин нәрсә кайный башладым, йөрәгемә тиде. Вообще җылар дәрәҗәгә җиттем, байтам матурым, син нишлисең соң ди. Битам, син бит гел миңа сорый идең миннән. Килешәме миңа, юкмы? Мин сиңа каршы шу сүзләрне әйттем, әмма куркак булдым. Беләсеңме? Э, Нишләргә миңа хәзер? Туктагыз әле кызлар, хәзер бу сүзләрдән соң бөтен хатын-кызлар тегешчи Икеләнеп Чалбар алган шикләнеп, ирләренә.
Әйе, чалбар алган ирләренә. Һава үзгәрә башлады өйдә Әле ул дип миңа көтелгән әйтте, мин мөмкиннәр.
кире бирим мәллә дип. Әйтәм, кире Зөлфия, бирмәм, беләсеңме? әйтәм. Юк, инде Зөлфия, просто- просто Ә мин беләсең әйткән нәрсә инде әйттем, ул. хәзер әйтәм, әйтәм, матурым. Мин просто менә шушы мизгелдә мин әйтәм, үземнең кирәкмәгәнлегемне тойдым сиңа. Әйе. Миңа кирәк, менә син просто мине алдап кына, күңеле булсын дип кенә фото җибәргән булсаң, матурым, менә шулай алам, килешәме, матурмы дип, мин тынычланыр идем. Ә монда мин әйтәм, минем кирәгем юк икән дигән уй керде. Менә ул бит инде действиеләр белән үзе элек-электән сине ияләштерә. Ләкин медальнең икенче ягы да бар, Зөлфия. Әйт әле. Медальнең икенче ягы, сез инде 25 елдан артык бергә яшисез. Сезнең ышаныч, менә бер-берегезгә ышаныч, әйме? Ул шулкадәр дәрәҗәдә инде үскән, чалбар алу кебек вак-төяк әйберләрне инде киңәшү кирәк түгел. Ул болай да Без яңа уровеньга чыкканбыз. Без Ул бит аны күреп, менә бу Зөлфиягә ошаячак дип булырга да мөмкин. 25 елдан соң гомумән икенче халәт борчылдым әле. Без без теге чебеннәрне ниләрдән аерыйк әле кызлар. Әйдә без дәвам итик. Аннары нинди? Менә шушы әйберләр башланды һәм инде Син әйтәсең бит инде, ә ник алыштырасың? Я миңа душкарга ярамыймыни, ә я миңа пычрак киемнән йөрергә дигәнмени? Соң элек алай әйтмидериң бит инде. Моны менә мин хәзер бүген кешеләр белән очрашам, менә миңа шулай. Мин әйтәм, ник синең чалбарың салдырып карыйлар что ли? Никме әйтәм, син эшке киемнәрен кадәр алыштырасың менә шулай. Аннан соң башланды таксовать итәм. Кичкене таксовать итеп кайтам, акча кирәк. Нинди период менә китәргә сәбәп?
Әй, ә? Ничәдер ел үткәннән соң бу Бала, биреп балага м, беренче як- елларны инде бу. Бу димәк. беренче елларны түгел бу. Беләсезме, мин ул әйберне гел сизә дим. Мин хәтта роддомда ятканда да мин ул әйберне сиздем. Мин э, исбатларга э, дәлилләрем генә булмады. Ләкин мин аны сиздем. Менә хәзер сез менә сорыйсыз, мин сезгә аны исбат итә алмыйм. Ләкин мин аны сиздем. Менә ничек итеп аңлатыйм, ләкин мин аны- мин роддомда э, бәби тапканнан соң тәүлек буе еладым, әй бит. Ул нәрсә ник елыйсың? Мин аңлата алмыйм, әй бит, елыйм. Анлар менә шушы бәйт бала тапкан хис, әле ул шундый психологик, шундый халәт, әле улайме, депрессия башлана баладан соң, әй бит. Дөресен әйтергә, хатын-кызның иң авыр чорында, бу бит хыянәт итү, гомумән алганда, син аны иң авыр вакытта үзең генә калдырып, этеп төшергән кебек. Бу Менә мин- вакыттагы кебек беркайчан да хатын-кызга кирәк түгелдер ир-атның ярдәме. Беләсезме, мөгаен. мин бер шундый фикер укыдым. Икеләтә хыян.
Декретны хатын-кыз кичерә ала, ләкин һәр ир-ат та декретны күтәрә алмый дигән Әйе. әйбер. Беләсезме? Әйе, Декретны хатын-кыз күтәрә ала, ләкин бөтен ир-ат та декретны күтәрә алмый. Менә шушы әйбер мәйтәм, кара дөрес бит бу. Хатын-кызның тәне дә үзгәрә, аның игътибары да балага күчә, әйме? Ә менә хыянәткә хырыс ир-атлар өчен бу идеаль вакыт. идеаль вакыт сәбәп тә бар ләкин шушы декрет ул мин аны әйтер идем менә әйтелә дә промокашка дигән кәгазь бар бит әле ир-ат өчен ул лакмус кәгазе беләсезме чөнки миңа ике тапкыр менә шулай никахта булгач инде беренче никахта ир-ат үзен ничек күрсәтте мин декретта чагында һәм икенче никахта мин ике тапкыр декрет ике тапкыр авырлы булып ике тапкыр бәби белән булып икенче тапкыр әйбит икенче ир-атның үзен күрсәтүе Никадәр дәрәҗәдә икесе ике төрле кеше. Ярату ул, менә тамашачылар хатын-кызларга да әйтәм, ул көн саен мин сине яратам дип әйтеп тору да түгел, сырпаланып тору да түгел. Ярату ул синең инде э, җеп өзәрлек хәлең булмаганда, баланы алып йокла, йокла дип баланы алып чыгып китү, менә бу мәхәббәт. Минем хәтта тамагыма төер утыра. Беләсезме? Минем олы малай хоккейга йөри бит, биштә торырга кирәк, әйме? Мин э, төне төнне ничә тапкыр торасың? Беләсез инде барыгыз да, әйме, Гүзәлия генә дә әле күрәсләрен алда, иншалла. Шуңа күрә әйме. Куркытмагыз, куркытмагыз. Бер вакытта ятам гына бугай. Бер ике-өч тапкыр инде торасың бишкә хәтлегә, әйме, балам. Бер ике тапкыр былай да торасың, ашатырга торасың, астын алыштырга уянасың. Һәм шул вакытта э, бит инде хакыйкатьрга кирәк. Ул э, менә мәсәлән, мин торып аязын торып киендереп җибәрәм бит, ул миңа биш Биштә бит. Ул бит минем беренче никахтагы бала. Беләсезме? Ул аның баласы түгел. Ул аны торып хоккейга алып барырга э, мәҗбүр түгел аңа. Ләкин мин уянсам, ул миңа йокла, йокла. Аязны уята, киендерә, ашата алып чыгып китә хоккейга. Беләсезме, иртәнге биштә. Аның хәтта кайчакта була, э, Филүс Кахиров белән бергә ка- ка- эшләгәч аның төркемендә, ул өчтә дүрттә гастрольдән кайтырга мөмкин. Йокламыйча утырып тора, мин уянмый әйтәм, ник йокламыйсың? Мин хә аязны уята алып чыгып китәм.

Именно шул тәрәз төбендә төне буена көздән яш ага. Төне буена ашам. Мин әйбәт кайчакта шулай була, ашарга пешереп куям. Мин ашарга пешерә бик оста. Мин авыз тутырып әйтә мин бик тәмле пешерәм. Беренче, икенче кем әйтмешли, өч почмак пирәмәч, компот бөтен әйбер өстәлдәме? Мәсәлән, ул кичкене кайтса да, ризыкка орылмый да. Беләсезме? Ул бит инде эшләп, эштән кайткан кеше ашыйсы килергә тиеш бит инде, әйме? Кайта да, мәсәлән, таксовать итеп кайтты иртәнге, мәсәлән, 5-6 кайтты, җуынды, киенде, өстен алыштырды, тагын эшкә чыгып китте. Кичкене сәгать 5-тә кайтты, 6-да кайтты, җуынды, киенде, ашамады, тагын чыгып китте. И менә бу шушындыйга әйләнде. Мин уйладым, мин шундый холкым белән шундый кешем, әйтәм, бу болай була алмый. Миңа, әйтәм, нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Мин холык күрсәтә башладым. Мин әйтәм, мин хәзер синең белән такси белән бергә барам, әйтәм. Бергә барабыз. Бармыйсыңмы, әйтәм, барабыз. Берсендә шундый хәл булды. Бу чыгып йөгерде, әй бит. Мин дә баланы гына җит- мин шортадан майкадан баланы гына эләктердем дә, тапочкидан артыннан чыгып йөгердем. Әй бит. Шуннан соң чыктым да утыр машинага ул өлгермәй мин дә кереп утырдым. Ие, ие. Квар- Фатир да ачык калды. Бар фатирны биклим, әйтәм, юк, биклә, мин бармый әйтәм, үзең биклә. Ие. Шуннан соң хәзер бу әйтә, Юк, мин әйтәм, чыкмыйм ашан биклә. Хәр бу фатирны бикләп төште дә, бу миңа әйтә, матурым, шундый сүзләр белән. Менә э, син мине шушы гамәлең белән кимсетәсең. Син мине хөрмәт итәсең икән, ышан миңа. Мин сиңа хыянәт итмим. Менә подъезд төбендә көтеп тор, хәзер кайтам. Шулай дигәч, мәйтәм, ярар. Ышандым. Мәйтәм, бик ну, шулай дип ирлек э, дәрәҗәләрен төшермим. Шу кадәр сорагач, баланы алдым, чыгып утырдым. Май айы. Кайтмады. Мин төне буена подъезд алдында утырдым. Бала астына сиде, юеш, минем майкалар юеш, минем шортылар юеш. Май айы, менә шушындый салкын. Ул вакытта бит, беләсезме, стоянкалар, малайлар, стоянкалар, машиналар саклыйлар иде, будкалар бар иде. Шуннан мин утырам, бала җылый, әче итеп чинап-чинап җылый. Шуннан... Син өйгә кермәскә булдың. Ачкычым юк. Ул бит бикләп китте фатирны. Ул барып бикләп керде.
Әйе.
Хәзер кайтам дип киткән. Хәзер кайтам дип китте.
Фатир.
Шуннан соң бала турында да уйламый.
Шуннан соң мин утырам, шушы будкадан яшь кенә малайлар бит инде, әйме, ул вакытта теге алар бит инде акча өчен саклыйлар, менә шундый. Кем кем анда бит инде теге әйтәсем килә, акыл тәртипле малайлар да утырмый бит. Анда бит инде җыен шундый хулиганистый малайлар да утырталар инде. Шуннан хәзер болар берсе килде дә миңа инде, бу мәйдә уршалап әйтә, нишләп өйгә кермисез дип әйтә, мин ачкычым юк димен инде. Әйдәгез будкага керегез дип. Мин куркам будкага керергә хәзер, ике мужик утырам да бала белән. Шуннан соң бу куркмагыз ди инде, ни ди, юк мәйтәм, ха кайтырга тиеш утырам бит инде, бала җылый. Футболкамны моналай иттереп баланы өстенә кидердем дә, әй бит баланы тәнгә нитеп, терәп, футболкам эченә баланы тыктым да утырам. Үсия инде, инде өйдә памперстан йөртмисең, шортылар юп-юеш инде минем әбит. Шуннан соң Зәмирә, син елмаеп сөйлисең, бу бит Хәзер елмаеп сөйлим. Шуннан соң теге егет алып килде миңа телогрейка. Ул телогрейкадан әллә нәрсә исләре килә инде, әй бит. Бу мине капланмагыз, хотя бы шушының белән ябынып утырыгыз ди инде. Шушыңда ябынып, мин төренеп теге баштан утырдым. Аякларга җитми инде, аяклар теге шәрә, тапочкадан утырам, әй бит бала сигәдә. Баланың сигүе менә хәтерләмә, шу аяк буйлап агып төшә баланың сигәне, әй бит. Өшегәч тагы да күбрәк сия. Хәзер бит инде кайда булса бара, апалар беркемгә сиздерәсе килми кызлар. Ахирәтләр дә күп. Хәзер миңа менә шул Гөлназ Гениятовалар ахирәтләр, Гөлүсәләр, син диванамы исең, ник безгә әйтмәдең? Гөлназ бит инде Мин Сабан урамында зират кырында дом бар, бер өй бар. Шунда снимать итеп яши идек. Өй арендага алып. Артта гына зират әле. Гөлназлар якын гына торалар. Гөлназ әйтә, шул вакытта әйтсәң, Данил барып аладыр бит инде сине. Ник әйтмәдең диләр. Сиздерәсе килми кызлар. Ни өчен? Кеше әйтер, моның ире йөри икән, моның ире начар икән дип әйтмәсен өчен. Апаларга да әйтмәдем. Инде ахырдаймы, шуннан соң иртәнге бер, ул вакытта таң иртә ата бит инде, май айлары. Әле вакытта транспортта йөрми. Иртәнге бишләр, и, инде мин әйтәм бит мәддән баланы чирләтә, уже акылга килә башлый. Кайтмый бит инде уже. Кайтмасы билгеле. Мин әйтәм, бу бит бала чирли хәзер, мин әйтәм. Әгәр дә бөерләренә салкын тисә, шушылай итеп утырып, мин әйтәм, шуннан бардым да егетләргә әйтәм, егетләр мин әйтәм, мин шушы шушы фатирдан мин әйтәм, миңа таксига акча бирегез әле дидем. Болар миңа таксига акча биреп, таксида киттем апаларга. Шулай иттереп. Икенче очрак булды. Шулай итеп ул мине торговый центрда калдырып китте. Шулай ук иттереп. Шундый ук итеп. Торговый центрда хәзер киләм дип китеп, юкка чыкты. Ә кайткач син аны яңадан гафу иттең, ышандың? Э, шуннан шул торговый центрдан мин аңладым килмәячәген. Э, шулай ук бала өстемдә, шулай ук юеш автобуста барганда акчам юк түләргә акчам юк әйме шулай уйлап эшләдеме ул аларны бөтенесен кем белә инде аны эшләп эшләгәнен югап кайткач нәрсә дип әйтте соң сиңа Шул ук менә кемнәрне Кайткачмы? Ие, син апаларыңа киткәч.
Мин синең ачкышың бардыр дип уйлаган идем. Шул гына. Әйе, син бит кайтам дип әйттең, әйе бит. Сөйләдеңме шулай бала балам шулай сөйләде? Сөйләдем инде, сөйләдем инде. Алар да бүтән бер 17, 16, 17 ел элек булган хәлләр ич инде болар. Бөтенесе дә. Аннан соң бит әле без бергә яшәдек, кызлар. Конечно, көйли инде матур сөйли белә. Туктале. Когда эта точка кипения наступила? Менә точка кайчан син кипения?
аңладың, точка невозврата Менә дип шушы әйтәләр әйберләр бит. башланды бит инде урамда кунулар, әйме, шушы Әйе. урамда кунуларның икенче көнендә мин белән бу яңашка урнаштым, мин киттем аның эшенә. Э, Эшенә барам да мәйтәм, әй бит бу юка түгел. Шуннан соң эшенә бардым да и хәтерләмим бер олы яшьтә генә абый э, м, җитәкчеләре кердем. Мин әйтәм, менә безнең шундый шундый хәл. Көн саен ул әйтә, мин эштә дип әйтә. И шуннан бу миңа әйтте. Замирә, мин аны гел Бер коллегасы белән бергә чыгып китәләр, бергә кайтып керәләр. Әй, ул мине телевидениедән күреп таный бит инде, әйме? Ни диде, әйме? Әйдә болай итәбез, хәзер э, Кулга, э, ул офислары Кулгали паркы янында иде. Ха, Кулгалигә чыгабыз, шунда мин дә чыгам, диде, әйме? Мин сиңа ярдәм итәсем килә, чөнки ул мине күрә бит инде халәттә икәнемне. Ә, шул көнне балаларны апада калдырып килдем офиска, ерак түгел, апалар Хадый Такташта торалар. Шуннан соң, ә, шуннан соң хәзер минем барлыкны әйтмичә, бу директор кеше шалтыратты, мин паркта булам, кил әле, диде. Шуннан әйтте, алар әле генә обедтан кайттылар, хәзер икесе киләләр, диде. Икесе киләләр, шулай. Соңны китерәсең, мин шулай торамый бит. инде ясанган, бизәнгән, бик теге теге чибәр хатын дип әйтмим, әй бит. Э, артык теге э, косметика инде әй бит. Шул килеп басты да инде. Классик теге ни?
Э, кино, кино кинолардан инде. Шуннан бу хатын миңа әйтә.

не килдең не килдең былай нишләргә белми инде нишләргә белми шуннан соң мин әйтәм мин әйтәм булды шушының белән мин әйтәм тәмам бәхетле булыгыз дидем дә и пар буйлап киттем ә нәрсә эшли җыламадым ничектер җыламадым мин әй бит уже шундый бәгырем катты минем әй бит ничек менә үземне мескенләп җылап тормадым бу сиңа дәлилләр генә булган син ә минем җылыйсы килә минем дә ә минем җылыйсы килә син сөйли башлаган менә шулай иттереп селкенеп пар буйлап китүең Минем күңелем Шуннан шуңа. артымнан куып тотты мине. Артымнан куып тотты. Син дөрес аңламадың. Юк инде, дөрес аңламады. Сине җибәрәсе килмәгән икән ич. Э, шулай безгә сөйләшергә кирәк, безгә сөйләшергә кирәк, тегесе монсы.
Хәзер мин бөтен детальләрен аңламыйм әй бит. Шуннан соң мин кердем телевидениедә бирегез мәйдан дигән тапшыру бара, әйме. Анда текст белән сценарий белән түгел, бөтенләй бер э, нон-стопом дип әйтик, әйме. Мин җылыйм, мин җыена алмыйм. Оператор төшерә башлады, стоп. Наилә апа әйтә инде, у тебя глаза красные, при- попудрить надо, попудрить надо. Пудрить итүдән генә тормый бит халәт. Ә Вирюз мәйдан яшьләр белән, әйдәгез, хай, хай килеп тор. Анда сәләт. Шуннан соң Мина Айтуганова, Миләүш Ләбибовны чакырып алды, Зәмирә, синең белән нәрсә булды, Творится. синең белән. Мин аңа бөтенесен сөйләп бирдем. Анда э, сөйлә- съемочный бригадага да сөйләп булмый бит халәтне. Әй бит, Әйе. менә минем ирем йөри дип сөйләмисең ич инде. Шуннан соң Миләүшә Ләбибовна миңа былай диде, менә игътибар белән тыңлагыз, хәзер бөтен э, тамашачыларга да әйтәм. Сиңа хәзер биш этапны үтәргә туры киләчәк, диде. Беренче этап ул менә э, беренче этап синең аны кайтарасың киләчәк. Беренче этап шулай. Чөнки сине, сине таптадылар. Синең хәзер шул хатынга э, Күрсәтеп. исбат итәсең килә, синең иреңә дә исбат итәсең килә. Син аңа караганда яхшырак, чибәрерәк. Ул минем ирем, Ул ул минем минеке.
бигдә минем. Мин монда аңа караганда ул хатын иреңә, ул хатынга караганда үзеңнең өстенлегеңне исбат итәсең килә. Теләсә нинди э, юллар белән. Әй бит, менә кайтарасы килү. Беренче шул, бер этап. Һәм беләсезме, беренче, беренче мин сау булыгыз дип китсәм дә, ә бит аерыласы килми. Хәзер бит эштә кайный, әйме? Ә, инде без сөйләштек, бу әйтте, булды, бетте, тәмам, ярар. Шуннан соң бу миңа әйтте, Миләш Ләбибна әйтә инде, икенче этап синдә башланачак эйфория. Җиңү. Өйдә идиллия. Кайтты, өйгә кайтты бит. Өчпочмакларыңны ашый, яныңда бер кая чыгып китми. Ничәшәр ай буена өтен ачып китә, иртән кайткан ир өйдә куна башлады. Эйфория була синдә. Үзгәрде, яхшырды.
Менә син уже хыяллары. Һәм өченче этап синдә башлана Тыныч бит инде. Хәзер син теге вакытлар искә төшә башлады. Синең хәзер ач теге вакыт тынычландың, әй бит. Хәзер синдә үч алу әйбер башлана. Синдә искә төшерүләр. Искә төшерүләр. Син һәр әйбер буенча да әйме. Син әйтәсең, ах, син хәшәрәт, ах, син кабахәт. Син Син уже өстенлегеңне аңладың, дилбегә синең кулда, син хәзер тегене хәзер инде мөмкин кадәр борасың. Син кабахәт, син шулай. Һәм инде шушы әйберләр башына тагын тавыш башлана, семьяда тынычлык юк, мәхәббәт юк, син бу кешене күрә алмый башлыйсың. Ашавын да күрә алмыйсың, утыруын да, йөрүен дә, йоклавын да. Исен дә. Исен дә. Менә бөтен әйбер актарыла аңа карата. Һәм ахыргы этапка җитәсең. Тынычлык. Менә бер нәрсә дә хис юк. Менә бу кеше сиңа бит күрше. Битараф. Битараф. Битарафлык.
Битараф. Әллә бар әллә юк. Кем син? Син нишлисең монда? Син миңа Син миңа кирәк. Син миңа кирәк.
Син син каян килеп чыктың гомумән? Синме бу? Менә шушы этап булачак диде. Һәм мин шул вакытта Миләүшә генә әйттем, юк, мәйтәм, мин моны кайтарам. Мин бу этап булмаячак дидем. Булмаячак, менә кайтсын гына. Чөнки Илмиршә дә карарбыз диде Миләүшә. Син искәрмә булачаксың. Уже шул вакытта ук син үзеңә сүз бирдең, кайтарам дип максат куйдың. Мин дүрт кенә этапны, беренче этап трагедия. Трагедия, син үзеңне, менә, әнә, менә шушы исемә төште, гафу, дүрт кенә этабын әйт, беренче этап, синдә трагедия башланды. Бала да кирәк түгел, әнинең әйткәне дә колакка сеңми, сиңа беркем кирәк түгел, ул гына кирәк. Менә синдә шундый, менә э, Аллаһны да күрмисең, мулланы да күрмисең, беркемне күрмисең. Менә иң әйбәт кеше шушы. Беләсезме? Һәм аны ничектер калдырырга кирәк. Әйе, менә беләсезме, бер шундый хәл булды. Эй кызлар, ул шундый этаплар күп булды ул эпизодлар ул вакытта. Мин хәтерлим, кайтырга тиеш, и бервакыт миңа шалтырата. Мин, мин срочно Азнакайга кайтып китәм. Бу миңа шалтырата. Таксовать итәрәч бит җиреннән. Әйе. Мәйтәм ничек инде мәйтәм?
Әйдә бергә кайтабыз. Мин бала белән өйдә утырам ич инде. Байтә, юк, юк, мин уже Сорочи күперен чыгып барам уже ди. Сорочи горы бар бит инде, әйме? Мәйтәм, ник анда кадәр җиткәнче әйтмәдең соң димен инде. Миңа срочно китәргә кирәк булды дим. Мин хәзер утырдым да җылыйм. Бала йоклаган бит инде. Менә шулай стенага терәлеп утырдым, идәнгә утырдым, шулай иттереп мына утырдым. Җылыйм инде. Апасына шалтыратам. Апасына шалтыратам, апасы трубканы алды да, Туйдырдыгыз инде, диде дә сүндереп куйды. Туйдырганмындыр да, туйдырганмын. Кемгә әйтим? Нишлим? Әй бит. Шуннан соң җылыйм. Бервакыт бала уянып чыкты. Бәләкәй бит инде, әйме? Балага якынча яшь ярым. Тып тып тып тып басып оя чыкты да, әйме. Менә моны сөйләгәндә чылым инде мин. Чыкты да, мин утырам бит инде, мин мин буе гына бит инде буем утырды да бит. Бер кулы белән аны әйтеп кочаклады, бер кулы белән сыпыра. Бер сүз дә әйтми. Менә шул вакытны мин сөйләргә миңа авыр. Менә шул вакытта мин аңладым. Мәйтәм, тишесең син, үземә. Менә шул вакытта аңлап итәм. Менә шул вакытка кадәр миңа бала да кирәкмәгән, әнинең сүзләре дә. Менә шул вакытта ул мәйтәм, син нишлисең син, үзем әйттем. Мәйтәм, син беләсеңме, син беркемгә дә кирәк түгел бит. Мәйтәм, менә апасына да кирәк түгел, бу иргә дә син кирәк түгел. Ә бала аңлый.
Ә бала менә бу кешегә мин кирәк, әйме? Мәйтәм, хәзер мин җир җир синең елаганыңны. Әйе, берсе сиңа начар икән.
Ул мин бит кычкырып та җыламыйм. Төн уртасында бала ничен уянып чыга? Сизеп. Әйе, әнисе.
Мин шуны аңладым, ул бит бала сизеп уянып чыга. Ул бит, беләсезме, ул теге мин акырып җыламыйм да бит. Мин әкрен генә бышк-бышк килеп җылыйм. Әйе бит. Бәлкем телефоннан кычкырып сөйләшкәнмендер, анысы да бардыр, әйме? Күрше бүлмәдән бала бит инде каты йокы белән йоклый ул. Шуннан соң Аяз чыкты да, менә шулай бер кулы белән мине кочаклады, бер кулы белән сыпыра инде, сыпыра күз яшьләремне сөртә. Мин шул вакытта айнып киттем. Да айнып киттем әйме? Ел ярым син айнымагансың, менә шушы Ел ярым гына да нишләдең? Булды микән соң инде ул яшь? Ел ярым булган, әйе, ул тугач бит инде ул, әйе. Тугач башланган әйбер бит. Ел ярым, мин айнып киттем, әй бит. Мин әйтәм, Булмайтам, шушы кеше әдәм актыгы, шушы баланың э, язмышына торамы? Әйе.
Шул вакытта уйланып әйтәм, мине бит әни шушы вакытта ой килде. Минем әни 24 яшендә Үзбәкстаннан аерылып кайтып, ике бала белән кияүгә чыкмыйча бөтен гомерен безгә багышлады. Дүртәр риттерлек асрады, дүртәр көн көтү көтәдер. Ирләр белән рәттән Печән чабадыр, абыйлар кычкырадыр, Земфира, үкшәңне ал, дип артыннан сызырып киләләр еш алгы белән, әйме? Мин әйтәм, ул мәйтәм, шушының өчен үстердеме мине? Шушы бер адәм мактыгын минем әйтәм, аяк астына салып таптар өчен үстердеме? Син мин әйтәм, нишлисең, үзем әйттем. Син битәм нишлисең? Мәйтәм, әйберләрне җыйдың. Юк, әйберләрне җыймадым. Тор мәйтәм, җыен. баланы шул вакытта айныдым мин әй бит шул вакытта мин инде аерылышырга гариза язарга карар кылдым карар кылдым һәм менә шушыннан соң ул менә туктады менә туктады менә болай ул чыннан да тукта идеальләшмәде ул әйме шуннан соң без бу фатирдан чыгып киттек икенче фатирга күчтек мин хәзер эшли башладым и миңа хәзер әйтәм бер әни миңа шул вакытта әйтте Әни әйтте, бөтен әйберендә бута урын вакытлары бутала кызлар, 17 ел вакыт узган. Әйе. Әни әйтте, син ш, э, синең балаң бар диде. Мин дә мәңгелек түгел. Бер вакытта да иргә ышанма. Дусларыңа да ышанма, иргә дә ышанма, туганнарыңа да ышанма. Син миңа ышана аласың, мин сине бер вакытта да сатмыйм, ләкин мин мәңгелек түгел диде. Син үзеңә генә ышана аласың. Синең кесәң дә үз акчаң булырга тиеш. Һәр вакытта да син урамда утырырга тиеш түгел иең, диде. Син урамда калырга тиеш түгел иң таксига да акчаң булмыйча. Ни хәлгә төштең син? Син кем иең дә? Кем булдың? Мин ул вакытта бит инде телевидениедә уже 5 ел популяр алып баручы идем инде, әйме? Иң популяр проектлар алып баручы. Иң популяр алып проектлар алып барам. Син кемгә, кем, нинди халәткә калдың син диде. Син үзеңне кулга. Мин шуннан тотындым эшләргә. Банкетлар эшли башладым, концертлар эшли башладым. Эшлим, эшлим. Менә шуннан икенче фатирга чыгып киттек. Ахирәтем килде Башкортстаннан, әй бит аңа ишеп кит, э, э, эшкә урнаш, Казанга эшкә урнашты, ул баланы караша башлады. Мин үземнең кулымда акчам барлыкка килде. Ә скандаллар туктадымы? Скандаллар һәрвакытта менә ул э, чыгып китте, Теге таплар башланды, кызлар. Теге таплар башланды. Менә шушы кайтты, эйфория булды бит инде, әйме? Шуңа бергә яшибез, әй бит. Шуннан соң күрә алмау процессы башлау. Мин мин эшли башладым. Хәзер мин кеше арасына чыктым, бала белән баланы яшьләремнән бакчага бирдем. Мин уже эшлим әйбит һәм менә шушы битарафлык башланды. Мин дә кушен китәсең. Кушен китәсең. Мин бар инде. Күрә алмыйсың. Бар инде.
Китми. Юк, бергә китми. Мин бар инде. Чыгып китим. Мин иртә китәм, бүген китәм, иртә китәм, бүген китәм, әйбит. Шуннан соң хәтта кызлар шундый вакытлар була, дреме? Безнең машина кредитка алынган, аның исеменә алынган ие бит. Э, шулай буладыр ие. Машинаны бирәм, әгәр иртән баланы садикка илтсәң дип. Ә миңа көне буе чабырга кирәк, Казан буйлап машина кирәк. Мин иртән шантаж. банкетлардан кайтам, и- и- иртән теге районнардан соң кайтасың бит, өчтә кайтып җитәсең, ие бит. Уникедә, унбердә банкет бетсә, Әлмәттән кайтканчы өч була, име? Җидегә баланы илтәм, көннең сон эш- чабасым бар, машина кирәк. Ә ул илтми Ә ул садикка машинага баланы. мин түлим әле, Зәмирә, җитмәсә. тукта, а? яшәп ул илтми садикка баланы. Йокыдан торырга кирәк, Зөлфия. Ужас. Йокыдан торырга кирәк. Ятсызлык. Шундый хәлләр булаштыра, Дри. Иш ә машина аныкы.
Машинаның исеменә алынган, кредитка Ә түлисең син? Түлим мин.
Дөрес инде, Зәмирә. Шуннан, кызлар, менә ахыргы нокта кайчан куелды? Нокта шушы әйбергә. Битарафлык булды, хыянәт инде кичердем дип әйтә алмыйм. Барыбер ул тиз генә онытыла торган әйбер түгел, әй бит. Мин шундый хәлдә була, дим, авылда кайтып, мин бакчага чыгып, карбаз өстенә утыра бәйм бит. Жыл әни чыга диде. Гомеремдә былай дип җылаган кешене беренче тапкыр күләм. Үләсең бит, дия диде. Үләсеңме? Кычкырып. Мин просто туктаусыз җылый дим, самый острый моментларда. Кайт авылга кайттым, кайтмый бит, ике кеше кайтмый. Мин авылга кайттым, кая барыйм, фатир саклап утырыйммыни җылап. Әни шагыйрь итә калды. Үләсең бит, балакаем, диядер. Мин шулай туктаусыз җылыйдым. Шуннан соң әни әйтте, менә бер көн киләчәк, дивана булганмын, ник җыладым микән дип, әйтмәячәкмен, диядер. Моны онытып булмый, миңа авыр диядер, әйме? Әни шулкадәр хаклы булган. Шуннан соң Менә хәзер әйтә аласың син Замирә. Әйдә, әйтә әле менә безнең тамашачыларга дивана булганмын дип. Дивана булганмын, әйе, дивана булганмын, җыламагыз, үтә, үтә, үтә җыламагыз, дивана булмагыз. Җыламаган булсаң, ул чыгып та әтмәгән булыр инде. Мин бөтен сөйләп кенә бетермим, ләкин сәламәтлектә шул вакытның кайтавазы хәзер чыга. Чыга кайтавазы, беләсезме? Чыга. Кайчакта мине сорыйлар, менә бу нәрсә диләр, менә бу әйберләрне, әй бит. Ә миңа әйттеләр, болар нейродермит, сез кайчандыр бик каты стресс кичергәнсез, диләр. Беләсезме, алар чыга, кызлар, чыкмый түгел. Чыга алар бөтенесе дә. 15 елдан соң да чыга икән ул. Беләсезме, кайчан чыга? Инде син җибәргәч, тынычлангач, оныткач чыга. Беләсезме, ә тотканда чыкмый. шуннан соң шуннан соң фатир кайчан китәсең дибез бит инде әйме берсендә хәзер миләүшә ләбибовна әйтә миңа шылтырата замира мин сиңа почтаңа хат салдым ачып кара хәзер үк укыда миңа җавап бир ди кич иде җиделәр сигезләр тирәсе шуннан соң ноутбук бит инде бит бу ноутбукта утырам әйтәм бир әле әйтәм тиз генә бер хатны карыйм әле әйтәм миләүшә ләбибовна хат җибәргән хәтерлим керләр элеп йөрим нәрсәдер эшләп йөрим өйдә тасларымны куйдым да алдым карасам Элек хәтерлисезме, сайт знакомств бар, мой мир мәле ул? Сайт знакомств бар. Мин белмим, сайтларда булмаган.
Нидер сайтлар бар. Бар, сайт знакомств, мой мир иде, ул бик популяр иде, әйме? Шуннан соң бетешми дә, бу нинди вкладка микән дип ачып карасам, сайт знакомств. Бер юлы биш ханым белән язышып утыра. Кайчан очрашканнар, кайчан очрашачаклар, берсе Чаллыда, берсе Әлмәттә, берсе кайда. Ул да күрмәдеме син алгача андуд булган? Бергә карамадыгызмы? Шуннан ачтым да әйтәм, бу ни бу? Бу уже миңа, миңа уже кызык. Миңа уже, миңа тими бу уже. Әйтәм, бу ни бу? Уен өчен генә ул ди. Шуннан соң шап итеп яптым да, шап итеп яптым да ноутбукны, фатир ишеген ачтым да. Әй бит, бөтен киемнәрем, менә мынау айтып ыргыта мен айтам мына шу айтып бу теге айтады бит сыйыр дуласа аттан күчле диләр бит менә бу сыйыр дулаган вакыт булды беләсезме менә шу кино төшерергә кирәк себер менә просто фатирны шап итеп яптым да и беләсезме шуның алдыннан э, бер туй ясарга тиеш идем кияү э, тур агентның җитәкчесе бу әйтә замирә э, әйдәгез без сезгә я путевка бирәбез Я акча белән. Мин әйтәм, нинди путевка? Мин гомердә диңгезгә бармыйм. Мин әйтәм, миңа акча кирәк, минем бит ипотека түлим, автокредит түлим. Ә ипотека түләмим, мин ипотека түлим. Ипотекам да бар. Съемный фатирга түлим, э, кредитка түлим Иренең еще. машинасын түлисе бар. Э, Или шул автокредитны түлим, әле Әйе. яшәргә дә кирәк, әйме? Мин әйтәм, миңа акча кирәк, мин әйтәм, нинди диңгез, әйме? Яптым да шап итеп ишекне. Шалтыратам, Айрат исемле. Айратмы әйтәм, путевка, кайчанга? Диңгез кирәк. Диңгезгә. Миңа диңгез кирәк. Диңгезгә әйбит.
Ни ди, беренче, ни, через неделю, бер атнадан. Әйе. Оформление. Иң беренчесен әйтәм, иң якыны кайсысы? Әйбит. Бер атнадан, ди, әйме? Ахирәтем Гөлүсә иде. Э, шуннан соң Җыендык та диңгезгә киттек. Мин аннан икенче кеше булып кайттым. Менә әгәр дә кичерәсез икән, сәяхәткә барыгыз. Менә бер, бер киңәш. Барыгыз сәяхәткә. Барыгыз таныш түгел кешеләр белән. Менә хәзер бик күп бит ул ретритлар бик күп, әйме? Менә кызлар җыелалар да китәләр. Аралашасыз. Сөйләгез шул кешегә, кайда бер чит кешегә сөйләгез. Күрергә кирәк бүтән дөньяны. Бүтән кешеләр белән аралашып, алмашынып кайтырга кирәк. Шулай бит, Ләлә? Әйе, аннан икенче кеше булып кайтасыз. Менә ул бик ярдәм итә торган ысул. Димәк, дөнья синең менә бер кеше тирәсендә генә әйләнеп йөргән, ничә еллар әйләнгән булып чыга менә ул вакытка кадәр. Тәнәфесләре белән 3 ел булды.
3 ел.
3 ел буе менә бер кеше тирәсендә генә синең бөтен тормышың әйләнә һәм син бер мизгелдә аңлыйсың. Ә ни өчен соң аның арасында? Беләсезме, кайчан мин менә шушы аңладым дим бит инде, әйме? Мин уже аңлаган идем. Мин инде Шушы әйбер миңа э, Аллаһ Тәгалә миңа күрсәтте моны. Бер бөтенләй бер Аллаһ Тәгаләнең сценарий буенча бара. Аллаһ Тәгалә миңа күрсәтте. Мин аңладым. Әгәр дә миндә малай үсә, малайга 3 яшь, уже 4 дүртенче китте. Бу малай хәзер шушыны күреп үсә, бу бит икенче имгәк үсә. Бу бит кемнеңдер ничә хатынны бәхетсез итәчәк. Шундый куркыныч бар бар. Әйе, бу бит балалар әтидән үрнәк алалар. Әйме, менә мин хәзер карыйм да Макска, әйме. Безнең Аяз да 4 яшьтән Аяз Макс белән үсә. 4 яшьтән. Күп тә үтмәде, Аллаһ Тәгалә Максны бирде миңа. Ләкин мин кияүгә чыгасым дию гой. Мин ирләрне күрә алмый идем. Ләкин бер 5 ел Макска интегергә туры килде, кызлар. Чүп түгәргә чыкса да, мин бөтен әйбердән аның сабырлыгына һәйкәл куярлык. Мин аны яфаладым. Ул бервакыт миңа әйтте, мин я-то причем, ты почему меня мучаешь, диде. Ышанмыйсың. Подозрениелар белән, әйбит. Чөнки төндә банкетларда эшлиләр, ул музыкант, әйбит, кавер группаларда барабанда уйный, әйбит. Җафалап кына да тордым мин аны. Ләкин ул миңа әйтте, ник син мине яфалыйсың? Соң я ты причем? Я же тебе... Әнинең сүзе башта, туганыңа да шама. Моңа да ышанма, иреңә дә ышанма. Ул бит тора установка. Кызлар, ул бит ышанган. Ул бөтен дөньясын ышанып аңа тапшырган. Ә ул аны тоткан да иң изге хисләргә ышанган. Максимны әйтәм хәзер. Максимны шулай әйтәм. Максим, әйе, Максим. Менә беләсезме, Максимга ышаныч кайчаннан барлыкка килә башлады минем. Мин аны яфаладым, бер биш еллык кына яфаладым ышанмыйча. Ул миңа, Максның аның шундый гадәте бар. Ул әйтә, Төнлә бер дә кайтам, югалтма, йофалама. Әй бит. Все. Әйттейме? Йофалый дөрим элегрәк. Әй бит. Хәзер бер дә кайтам дигән, бер дә кайта. Дус, менә кайчан башланган? Дуслар әйтәләр. Мәсәлән, дуслар белән 23 февраль зур, ул бит инде хезмәт иткән армиядә. Алар инде диннәр сирли, рис туздыралар, әйме? Дуслар әйтәләр. Менә ул ди, мәсәлән, беренче ярты тора да ди. Все, ребят, я пошел. Ну ладно, утыр инде, утыр инде, дип әйтәсең. Я обещал, я обещал, дип әйтә дә дия. Кайтып китә, бердә ул шалт итеп кайтып керә. Аллага шөкер. Менә шулай. Минеке дә шундый Аллага шөкер син Әйе. дигәнчә. Менә әйтә икән, эшли, әйме? Әйе, әйе. Шуңа күрә менә бу әйбер гамәлләре белән инде Аллаһ Тәгалә бер үк зур сүз итмәсен инде. Инде субханалла, субханалла, субханалла. Ләкин менә э, әйтә, эшли. Һәм Максның шундый гадәте бар, ул Миңа ошамаса да әйтә. Ә менә беренче никахта инде, әй бит, ул акланырга туры килсә, аңа кыен булса әйтми, алда алдашадыр, алдыйдыр. Ялган, ялган, ялган, ялган әй бит. И менә ышаныч бетә. Менә вот хронический недоверие башлана. Һәм инде Макс ул, мәсәлән, ул миңа ошамый торган әйбер әйтә икән, ошамый икән берәр факт, әйме? Ул миңа әйтә, сиңа ошыймы ул, ошамыймы, менә шушылай. һәм ышанасың кешегә менә шушылай иттереп менә кызлар менә шушы диңгездә мин утыра торган э, сәгатьләр буена су буенда утыра еладыңмы анда да еламадым юк еламадым ни өчен мин бит инде уже э, миндә бернинди хис тә юк иде кайчан отпустила менә кайчан җибәрдем бу әйбердән кайчан котылдым дигән әйбер мин э, менә шушы ниләрне границаларны дип әйтимез чикләрне хәтерләмим кайчан башлангандыр ул әйме хәтерләмим кайчакта Ә, мин Аязның матчлары булса, мин аңа әйтәм, әтиеңә җибәрдеңме ссылкаңны? дип әйтәм мин аңа. Әй бит, карасын дип, әйме? Чөнки мин аңа элек ул миңа болай әйтә ди. Аяз җиңсә, кубок алса, минем улым дип язса, минем эчем кайныйдыр ие. Син яза дим, син хотя бы беләсеңме соң конькиның ничек бәйләнгәнен дип яза дим. Элек ачуым, ә хәзер ачуым килми. Хәзер юк. Карасын, карасын. Мина кочакта язалар да, әтисе аралашамы дип, әйме? Аз аралашалар, күбрәк тә аралашсыннар, ие. Мин теләгән кадәр дәрәҗәдә аралашмыйлар кызганычка каршы. Шәһәр дәваланды.
Әйе.
Аннары, э, беләсезме, берсендә телевизор, э, хәзер ул кайдыр Төркиядә бугай, телевизордан күрсәткәннәр инде, бик матур итеп әйме, и миңа кызлар яза, күрдеңме соң, күрдеңме соң, менә дип әйби, әйме, әллә кем булган, ахирәтләр кызык дин ахирәтләр өчен. Соң алар бит беләләр, синең нәрсәләр кичергәнеңне.
Беләләр. Мин әйтәм, кызлар, мәйтәм, беләсезме нәрсә? Мәйтәм, матур яшәсен, бай булсын. Бәхетле булсын. Ни өчен әйтәм, беләсезме, ни өчен? Аның өчен дә түгел, улым өчен. Әгәр дә ул каядыр бетеп, чатта ята икән, ул бит Аязның әтисе дип әйтәчәкләр мәйтәм. Ул бит Аязга оят була. Ә болай мәйтәм, ул әллә нинди әллә кем булган икән, ул бит Аязга горурлык, менә минем әти дип әйтәчәк мәйтәм. Булсын, зинхар мәйтәм, булсын. Дөнья иркен, дөнья киң, бөтен кешегә дә урын җитә. Мин инде э, Аллаһ Тәгалә миңа бу әйберләрне бирмәсә, мин Максның, Максим, Кадерен Максымның кадерен белмәсем. Әйе, әйе. Ә Макс Беләсезме? әти дип әйтәме? Әти дип әйтми, алар бәләкәйдән үк Макс абый дип өйрәнде. Ләкин Максның беренче тапкыр әйткән исән әйткәне әтисе булды, булгач әйбит. инде. Э, м- Мин не против дип әйтте. Ләкин Макс аңа Дүрт яшьтән алып, хәзер Аязга егерме тула, әй бит, менә күз алдына китерегез инде, уналты ел буена ул аны үстергән, әй бит. Макс аңа үз баласына караган күк карый. Мин аңа шулкадәр рәхмәтле. Данилмы, Камиләме, Аязмы, аңа аерма юк. Әле кичә мина мин Уфадан кайтып киләм, әй бит, бу әйтә, ни ди, мин хәзер аэропортка килгәнче Аязны илтәм, ди инде, әйме, аннары синең, дидем. Автобус йөрим әйтәм, чыксын да, барсын әйтәм, ни аны илтеп йөрисең Казанга дим. Яра инде, илтеп киләм инде. Менә шулай. Беләсең, караганда әйбәтрәк.
Максим Замирәгә. Күз алдыгызга китерәсезме? Әтисеннән алмаган игътибар, җылылык. Берсендә бу әйтә, миңа коньки кирәк ди. Сезон бетәргә бер ай калды. Әйме, Мен әйтәм, ярар, карасам коньки 17 мең тора, әле ул элегрәк әле ул, 17. Ох, Аллам әйтәм, улым әйтәм, бер ай йөреп тор инде ди, әни әй бит. Ай ачып китте, Макс әйтә, Син аңлыйсыңмы соң, аның хәзер аягы формалаша торган вакыт. Ул икешәр сәгать бозда, аның бит аягы нитәчәк. Да, аның бит формасы аягының бозылачак ди инде. Максим, а коньки бит ул таш кебек. Максим, син молодец.
Шунысы син молодец.
Без син яр. Бу миңа әйтә, уже обедтан соң әй бит Аязга әйтәм, поехали, надо брать. Диеп, Шуңа конкинат бирде. Аны шундый вакытлары бик Күстимәсе күбәя сыпкан сыпкан алар. Зәмирә. Күстимәсен. Сынау арты, җиңеллек булыр дигән. Яңгырдан Бу соң салават чыннан да күпере. яң- яңгырдан соң һичшиксез салават күпере чыгачак. Бу Әлхәмдүлилләһ. чыннан да синең хакында. Сезнеке дә чыгачак. Әгәр шундый халәттә икәнсез, еламагыз. Кыш сәяхәткә чыгып, иң мөһиме сәяхәткә чыгып китегез. Еласыннар. Баланы да Лучше калдырыгыз бөтен еласыннар, сабый. әйе. Еласыннар. Сөйләсеннәр, беткәнче менә һаман саен сөйләп Стресслар торсалар да чыга, әйбәт.
кызлар, стресслар чыга. Зәмирә, ә ничек уйлыйсың, менә Әйтәләр бит, төрле гаиләләр була, төрле кешеләр була. Бәлки кемнәрдер шуны узып яшәгән кешеләр дә була. Булырга мөмкин ул, әмма барыбер эчтә тырнап, ул гомер буе менә шулай теге тырнап тора торган әйбер булыр микән ул? Бөтен гаиләләр дә бер түгел, бөтен ирләр дә бер түгел. Китүнең сәбәпләре дә, аерылуның сәбәпләре дә төрле булырга мөмкин. Хыянәтнең дә сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Чыннан да ялгышкан гына да, тайпылган гына да ирләр булырга мөмкин. Ләкин әти буларак, ир буларак, гаиләсе өчен шундый ир икән, әлбәттә, ябышырга кирәк, җибәрмәскә, югалбат, югалтмаска кирәктер. Ләкин хатын-кызның холкыннан тора. Кемдер кичерә ала, кемдер кичерә алмый. Кайсыдыр ир менә лаек аны кичерүгә, кайсыдыр ир лаек түгел. Минем очракта бу гаиләне саклауның мәгънәсе юк ия. Юк инде, андый очракта түбәнсетәләр икән, шуңа хәтлиемә, ул инде еллар дәвамында түзергә ярамый. Ә менә кызлар әгәр дә түзәләр икән, белүгә, әмма кемдер көнендә килеп чыгып китә дисең, кемнәр дә тырышып карый. Ничек уйлыйсың, тырышып карарга кирәкме? Кирәкме икенче шанс бирергә, өченче шанс, дүртенче шанс, кирәк, бишенче? Кирәк, чөнки Аллаһ Тәгалә инде гаилә итеп корган икән. Бала үз атасы, анасы белән яшәргә тиеш. Әлбәттә, кирәк. Чөнки, ничек әйтим, Барыбер дә аерылу ул бит инде аерылу. Менә никадәр генә булса да, кеше психологик травма кичерә. Ул травма барыбер теләп аерылышсалар да, яратмыйча аерылышсалар да, ул барыбер эз калдыра. Ну кеше үзгәрми бит, үзгәрми. Кеше үзгәрми. Аны, мне кажется, шанс биреп толк бар микән соң? Ялгышлык, боз, бозым дигән әйбер дә бар, сихер дигән әйбер дә бар. Шуның белән дә гаилә таркалырга мөмкин. Андый очракта тырышырга кирәк. Андый очракларны бик күп беләм. Бозым белән э, буталып китеп, ирен э, инде догалар белән чистартып, гаиләгә кайтарып, матур итеп яшәгән гаиләләр дә бик күп. Әйме? Хатын-кыз аңлый, ул чыннан бар. Хатын-кыз аңлый, үз теләге белән ул хыянәткә барган түгел, диваналанып кына йөргән аңлый. Әйбит, андыйлар да бар. Гомер буена кайтара алмыйча, шул иренә яратып, әле дә булса кайтыр кайтыр дигән өмет белән дә яшәүчеләр бар, әйме, әрәмгә үткән гомер дим мин аны. Бер генә ир сорыйм әле, Зәмирә. Менә ул сиңа хыянәт итеп йөргәндә, аңа үч итеп, үчен кайтарам дип, синең хыянәт итәсең килмәдеме бүтән иргә? Юк, кызлар, бервакытта да. Менә хәзер әйткәч кенә уема кит, минем бит андый уй башыма да килеп карамады.
Ул вакытта Ә киңәш итмәделәрме шулай итеп?
Менә син дә шулай ит дип, юкмы?
Юк.
Булгандыр, белмим, хәтерләмим. Җиңеләйтер өчен, чыннан да бу бик популяр тема. Әйткән шушы биш этап.
Беренчесе, ул син аңа карыйсың, бу гына кирәк. Икенчедән, кайтарасы килә. Анда башка кеше турында уйламыйсың, беркем дә кирәк түгел. Шушы кеше генә кирәк сиңа. Үч итәм дигән әйбер юк. Бәлкем, үч итәм дигән әйбер барлыкка киләдер ул теге күралмау дигән әйбердә. Ләкин минем ипотека түлисем бар иде автокредит түлисем бар иде минем эш кайчакта ноутбукны ачып куям тнвда сигез вклад ачык иде берсе ретро концерт берсе э, мәле безнең э, ике әбинең бар иде илтизар белән разиб хөршидә мөршидәгә дә кирәк язырга аннарысын инде марафонга да язырга кирәк төзелеп торадыр мин кайтадыр инде банкеттан утырадыр Кайсысыннан башлата, кайсысы беренчерәк тора. Менә башта эшләми бит әле, беләсезме? Анда кая кем беләндер йөрү? Зәмирә. Ну, менә минем танышым бер кыз. Иренә үч итеп менә шулай чыгып керде. Шуннан соң гына тынычландым ди.
30, 40, 50.
Безнең дусларыбыз Матри клиникасыннан Зәмирә сиңа бер сорау бирәсебез килә. Әйе. Менә синең дөньяга карашыңны үзгәрткән китап, я булмаса фильм, я булмаса шәхес, өч шәхес, я булмаса вакыйга. Э, Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Вообще, Минем э, тормышка гына түгел, бу финансларга карата карашымны үзгәртте. Чыннан да, Без күбрәк теге бедный папа э, ниендә э, тәрбиясендә үскән кешеләр бит инде бит. Э, ләкин аны икенче ягы да бар. Киңәш итәм укыгыз. Бик җиңел укыла. Фильм фильмы Хижина дигән бер бик көчле фильм бар. Карагыз бармы? Бар, бар, бар. Хижина авыр, авыр фильм. Аның китабы искитмәле. Китабы искиткеч китап.
Уильям Польян.
Уильям Польян. Китабын, китабын киносын карадым. Хижина дип атала. Гафу итә белү. Гафу итә белү. Бик авыр, әлбәттә, фильм, ләкин шулкадәр дәрәҗәдә кеше үзенең баласын үтергән кешене гафу итә анда. Хижина разговор с Богом дип атала, дуслар, китабы, искитмәле, тетрәндергән китапларның берсе. Әле ул фильмны үтә алган юк әле. Үтә алган китабы тагы да. Минем өчен әле фаворит менә шул.
Вакыйга. Мин андый вакыйганы хәзер кинәт кенә Искә төшерә алмам инде, ләкин менә минем дәү әнинең бер сүзе һәрвакыт мин аны гел искә алам. Бәлки чакта мин аңа игътибар бирмәгәнмен, ә хәзер мин аны гел искә алам. Ул әйтәдер, үлгәч кешегә ике метр җир җитә, нишләп кеше шушы кадәр иркен дөньяга сыймый микән? Һәм менә мин шушы әйбергә, ә, исемә төште вакыйга дигәннән. Хәзер, менә шушы фикер дә әйбәт фикер ул. Хәзер әйтәм, э, банкетлар эшләгән вакытта, э, шундый бер вакыт чор башланды, Заказлар өчен сугыш. Менә сугыш шундый талаш, сугыш алып баручылар арасында һәркемнең охшашысы килә, заказлар аласы килә. Һәм бер вакыт шундый хәл миңа әйтәләр, иртәгә туй дигән көнне туй булмый. Анда бик бер күпме 30 мең акча эшләргә тиеш. Ул акча миңа бик кирәк ие. Туй булмый, җылыйсыларым килде. Туй булмый. не ярар булмый нишлим инде той булмый шундый кадәр яра булмый булмый инде ул акча кредит түләргә кирәк иде миңа э, сроклар көтми шуннан соң бер сәгать тә үтми әлмәттән шалтыраталар юбилей алып баручы алып барырга алып баручы кадр алыштыргандармы чирләгәнме белмим юбилей алыштыра кирәк илле меңгә ризамы сез мидем менә риза и мин шул вакытта бер әйберне аңладым менә аллаһ тәгалә сиңа язган әйберне сиңа бирә Сиңа язмаган әйберне синеке итми. Һәм менә хәзерге бизнеста да мин аңлыйм. Бизнес һәрвакыт гонка бит инде. Һәрвакыт чабыш, һәрвакыт конкуренция, әйме? Э, мин шулай берне аңладым. Әгәр дә нәрсә дә булса килеп чыкмый икән, нәрсә дә булса миңа килми башка кешегә бар икән, мин әйтәм, минем ризыгым түгел, димәк. Мин аңа шулкадәр тыныч карыйм, кайбер кеше борчыла кире үзен алырга тырыша шул кеше белән конфликтка керә тарткалаша менә бу минем карашымны үзгәртте әгәр дә була икән ул минеке була аллаһ тәгаләнең миңа ризык иткән булмый икән минеке булмый менә шушы әйбер смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта
Без бөтенебез дә бердән бер гомеребезне яшибез. Безнең башка икенче яхшырак яшәргә, менә черновик язабыз, аннары теләгәнчә яшибез дип яшәргә мөмкинлегебез юк. Тагын бер четерекле сорау бирим әле кызлар, хатын-кызлар арасында гына, әйме? Мин хәзер моны сорамыйча булдыра алмыйм, бу хатын-кызлар тапшыру өеме. Бәлки бу сорау әзрәк уңайсызрак та булыр, но барыбер мин аны бирергә тиеш. Син менә шушы өч ел, корсаклы елыңны кушкач, корсаклы бавалауны көткән елны кушкач, дүрт елга әйләнә име, син шушы кеше белән ирле-хатынлы булып яшәп, ничек бер урынга
ята алдым ята алдым белесезме кызлар минем э, бу бик интим сорау инде шулай да э, җавап бирәм мин үзем кыз булып кияүгә чыккач әйме мин гомумән белмидер идем ир белән хатын э, гомумән күпме йокларга тиеш икәнен белмидер идем әйме аның счеты бармыни мин мин аны белмидер идем әй бит беләсезме и анарысын Хыянәт иткән ир, ир, ул кайдыр туеп кайткач, аңа өйдә кирәк түгел. Беләсезме? Ә э, ничек әйтим инде? Мин дә теге бөтен нечкәлекләрне әйтәсем килми. Ул э, гайре бик аз буладыр ия. Бик һәм аз формаль була. рәвештә, Һәм формаль. минем өчен ул мин нормаль, мин аны белмидем. Мин хәзер генә аңа ул көнне биш тапкыр да булырга мөмкин икән, дә бит. Кирче кылганда да табак савыт жуганда да имә, табак яшьләр мине гафу итсеннәр, ләкин теге

Мин бит алай дип белми дирим, ир белән хатын арасында алай да яшиләр икән. Дирим. Мин чыннан безнең өйдә утырган яши ярамый.
Хәзер беләсең, чыннан. Кайчакта безнең э, Макс белән күп очракта дип әйтим, тавышының аркасында чыга да инде бит. Шул аркасында гына да чыга кайчакта тавыш, әй бит. Әйе. Яш булгана күрә. Идеаль гаиләләрдә тавыш шулай гына чыгарга мөмкин. Шулар чыгарга тиеш.
Шуңа күрә әйтә алмыйм, Зөлфия. Зәмирә, бик зур рәхмәт ихласлыгың өчен. Бу чыннан да э, булган хәлләрне дә беренчедән яңадан актарырга, шуларны чыгарырга кеше барыбер бөтенләй берне онытып бетә алмый. Хәтта яхшыны гына истә калдырса да шулай бит. Әмма сынау арты җиңеллек булуын һәм хәзерге мизгелдә шушы этапны узучылар өчен синнән, минемчә, бик күп файдалы киңәшләр булды. Сиңа әйтелгән башка кешеләр тарафыннан. Шулай. Һәм бүген менә безне карап утырган хатын-кызларга да бездән төп нәтиҗә, Барс та уза. Уза. Дөнья бетми. Барыбер мин аңа рәхмәтле, кызлар, беләсезме? Барыбер инде рәхәт вакытлар да булды. Аяз туды. Минем Аязым, ул минем горурлыгым. Әй бит, әле күптән түгел генә Идел буе федераль округы буенча ул, әй бит, иң яхшы э, вратарь, капкачы дип табылды хоккейда, әйме? Ул Ул бит аның әтисе.
Ул суеп каплаган ашаган бит әле ул, әйме? Әле ул аны ул шундый гәүдәле, әй бит. Ул матур, э, әлхәмдүлилләх инде. Миңа мин өчен матур инде ул, әй бит, сүз дә юк. Минем улым бар, әй бит. Ләкин ул барыбер, һәрбер сынау ул бит сабак өчен. Ул бит сабак. Мин күп әйбергә өйрәндем, күп әйберне белми идем. Ә, Әлбәттә, тормыш миңа шушындый иттереп сабак бирде. Бәлкем, ул башка төрле дә өйрәнергә булгандыр инде. Сиңа шулай Ләкин кирәк бу булган. минем э, язмышым. Ләкин кабатларыгмы дисәләр, юк, кабатламасын. Бик авыр булды. Кабатламасын. Юк, авыр булды.
Юк, юк, юк, Аллаһ сакласын. Минем котымыча Аллаһ сакласын. Мин Макска да әйтәм, мәйтәм, андый бер хәл кабатлана икән, мәйтәм, Мин икенче тапкыр күтәрә алмаячакмын бит. Юк. Булмый, булмый. Кызлар, менә ир-атлар да безнең тапшыруыбызны әгәр дә карыйлар икән, минемчә, уйланырга тиешләрдер. Чөнки бу дәрәҗәдә тетрәнүләрне бер кешегә дә тоерга насыйп булмасын. Бәхетнең, һәр бәхетнең ниндидер бәясе була дип әйтәләр, име?